zvisingaiti haa ndafamba kufamba apa tokuziva zvekuti kana mune chinangwa unonyatsa kufambaii ndinotouya inga unozviziva wani ndiuye makuseni haa ndanyatsotenge nditokasika uchiona ndakudana kudai ndine stress izvizvi ndiri kuda kuti mufesi wangu uyoyo ari kuda ari kuda kuti tichigara tose tichiita muvi neshamwari but problem iri kuitika ndeye kuti isister yangu ndoita sei eh, ada kuti mugare mese eh, eh, yo ha ah, mwari wakanaka shuwa shuwa here mwari wakanaka shuwa asi zvemwana mai vangu chi nhereraiya ndomuisepi ndaichitokumbira kuti ungomutora ugare maisha inini kwangu handinozoti ndakaberekwa ndozonotora kuti mumwe munhu ndoti toita three zvinobuda notaura navo sha bvuma uya patiri yekuti mugarisane nemuwako ka ndandaifarira singaiti achitopaita sei handitozi unoziva ndatoperwa endi ndandichivimba newe zvisingamboiti mufunga ndandichitotemba newe kana kuti ndodivo kuti ndogona kuzama kutaura naye ambozama kutaura naye ndinogona kutodzingwa kuti akakudzingira izvo akatoti handidi hatidi kuti tiwande kana une shamwari yako kana chii because tikagara tiri two it's okay zvinhu hazvinetse anenge ngoziva kuti vanhu vakadzi hatinyatsogarisana bhoo

timbonzwa kuti ari kuti chii kana abvumawo kana arambawo ndichazama kutaura nemufesi wangu oro else zvakaramba ndikugara kuti pane munhu andikufungidzira kuti anogona kugara naye ndini ndiri kuenda kubasa zve rent ndo problem dei kuri kuti iye anga achienda kubasa papasina problem manje andibendimbotraya but haa uya abvumo uya akatotaura kuti kwete

ndandichimbotaura nabeti abva panapa ndichimuti nyaya yaya yaitaurwa nabamukuru wako zvekuti tichigara tese iya saka ndandaona kuti ah, kuti timbotanga kuita moving tese tiri two same time hazviiti saka ndandatomboda nabeti ndikamuti aitaure nefriend yake yaanogara nayo iyai at least pamwe maigona kundosheya then tozonga zvedu todii pamberi apo kundakaenda hangu kumusha kumusha

tiri veropa rimwe saka inini handingakuregi uchinda kumusha kundotambudzwa nemadhara ayaya hazviti hatongoiti hatingatita imwe plani saka iye beti ndati ndi achandifonera ndinokumbira nini but ha ah, let's hope kuti ndowana chibasa ndikaenda kubasa makanowo makawana kunowanaakuroakufanaa uri kuuya

Ndada kuti ndizame ndizame but haa ndashaya. Oh. Hmm. No, ngomuka mutasa. Ah, kugeza. Hanti munotenga mafuta tichizora. Alright. Alright. Hmm. Ah. Saka matigiri. Apa nguwa yenini ndadakutoti kone weekend kakudaisa. Oh. Hmm.

zvinondistresa ndechekuti mune munaundumisi ah. ende ndena akatombotaura nasamuhani manje samuhani wacho ndanakataura naye arikutoti hazviiti ende mainini wacho

Ah, baba mwana mazai nemukaka moda kudira vana mai nini nhasi hapana zvamunomwira mazai nemukaka kupedza nguva yakosha ndichingototo zvidi zviti saka ndimurungu unogara wakangosimba ka imwe henyu

Ah, ko weekend shamari kutoti munhu munhu munhu munhu bag. Ah, weekend ndakaswera ndiri kwamadam uchi. Anapoti ka weekend ndomboenda kwamadam ndinoona madam svikei ha ah, madam watori busy kuchaira chaira ndidii apa menini wanga vari. Ndongo watozospenda weekend ngori auchataure manje kuti ashamari ah, kuya kwati afa daunda Joburg atichaendi. Kufoni dzinozombobatika here? Ko kunakidzwa kakaita sei kunongoziva kana wasangana namadam. Otherwise apo.

bo i think 3 4 days tinoita kutomova in test ah, panenge pasisina wangu panenge pasisina apo neapoizoriziva kuti munhu aarooraka eh. anombodzikama pakusazoita semunhu akachi aiwa kana munhu wamurudo mudhara kuna kusina zvekuti anzi kudyiswa zvo ndopamine problem vanhu pekuti kana munhu waita growing up unenge wakura zvasiyana nekuti tiri vakomana kudai kuti tinongoti tikati handi kwakati handi kwakati handi kwakati tinongoenda apa ndafunga kuti ndikure saka mini kuroora kwakutozviringidza relationship yedu nemo madhiri ataita aiwa madhiri tinoita but zvine zvasiyana manje ane zvasiyana indaa murume mukuru ke indaa murume mukuru aiwa regai mwari atipewo vedu anoita tiroora amene ndichasangaona nesoulmate yangu rinawo mani zvibonetsi ndogona kupa mainini but haa mainini wangu handikupi aiwa inini iwe wakatoita laki wakasangana nemunhu mune mujomo ende munhu wakasangana ndakamuona zvangu ah. eh, ndego wako ya ndiona sekuti munhu ari right isu tinosangana vanhu vasingaiti muno mujomo uno vamwe vanenge vakatotiza varume kumusha muzimbabwe oya kunoku odayodaidai unoda kuedza kuti uchipinda murudo iyanenge achikupa zvekukumora mari chete because anenge asingadi zvekuwana Ayos, muna zvazvinoita. Vamwe unongori ma mother of one and some people they learn wabva kuma marriages awo osanganawo newe muno muka zvinhu zvino zvichitofamba zvakanaka zvinhu zvekungoedza mudhara baba we have to try woziva kudora mochingoti pape ndakazonzi ndakazonzi ndakazonzi hapana kana chimabudindagive up ndikutofunga kuti maybe ukaona chekumalawi

then ndozivawo mhuri mainini wako aisati apovaona zve vari mainini aiwa mainini aiwa ini ndogona kutovaita mukadzi wangu ichiti iwe iwe iwe tanga wagona kuchengeta iyewo kutanga woda kutaura nezvako tikaona kuti wagona kumuchengeta tikakupa hundred percent yekuti wakuchengeta zvishoma izvozvo sa zvinoita waritu gundudi ava ndimainini bana vanyamune kana kuti iwe apa maine maine vakabatana mvura miedzo chaioakangoita unhu so wasisi wandakaona kado musi yatakagwa takapfugamirwa kabaneuni awa serious was musi takashamisika takapedzera kuona mukadzi anopfuga makaresi takatoshamisika ndichinoda mvura paye munhu akutoya kutopfugama akutondipa aiwa atozvitenda kubatana hako

ndakatozviona makozi acho uchifona uchiti madini madini svikai mhuri yava kuno mm. saka ndakamboitawo basa rarakandibata plai futi ndakaona kuti ndiuye pari pakati pevhiki ndakausa kuti wati mhuri inosenza iwe unoenda kubasa saka ndangotega nditisaitoorit orit mainini ndirapa

kana kufarira akadaro mari eh? kufarira kuti pamwe kudawo togona kutozochera watongoti utore zvese zvakadaro ivo varipo tasekuti vakabva kuva asi wo mablack american ekunongonzwa kuti mablack american kana kuti aiwa ndokutokura kwachekokuku aiwa ah, mabasa aripo eh, ndoda kungoudza inda kutoti gules gules kuti uipesi mumubate gules umuchengetedza ndizi eh, murume anochengetwa eh, murume anotochengetwa chaiko chaiko iyo mukadzi wacho so murume waichengeta chi aichengeta mukadzi haunaa chekubvisa varoda utozachiya yoskoni

ati mm. because program yedu yayo haizobudi zvakanaka remember tine shamwari yenyu handichai tiri kuemening mm. mm, so toronga zve next week kudzi eh, at least hawagona uyo ah, but ndafara zvisingaiti eh, unoziva kuti kana ukanga wakutamba nemunhu aroora sezvizvi ava nemudzimai

Serious? Une mari wewe? Andinoti ndine mari. Ndati ndine kamari kanda ndakaseva ndokuwedzera. Thank you. Saka tichaita isusu ka? Tingotitongoganaiza tonganaiza then todaidza kudzi kuzonotitira munyaya.

ndiri kufara mwana mai vangu mm. nyaya dzive dzeka dzakandofamba zvakanaka kumusha hanzi vakaitambira mari zvikati hama dzako dzinoida mari ah, zvinofadza sha unoziva kuti chero kubasa ndatadza kuenda ndida kunyatsa kugadzirira murume wangu chikafu handisi kugona kana kutsanangura so ah, ndatonyepa kuti ndiri kurwara ini ndinonyatsopa murume wangu rudo nhasi ndichimutenda ndichinyatsomubikira ite zvi zvitime time toda kuti tigotozoenda kumashops kunotenga zvimanice nice unozocha ndakanyanya kufarira ndekuti kuti chii akakutambira akakutambira dei ari mumwe munhu aingoti inini handizvipindi Hey, zvofadza. Ah, I'm happy for you. Ah, nazuva racho naarisi kufamba handizvo. Arifambi zviwi. Hmm? Ukaswera pamba. Amene kudai mimi mazvijaira amene. Ah, Tatozvijaira ikozvo takazorwa zvekubenawo marobot timbochengetsana bongo. But manje manje mototanga mai munofanira kuenda kwasa. Ah, zvinoita don't worry inguva chete. Ah, nguva chete. Tichango ramba tichinamata kuitira zvizvi. chatomboenda chichimbononamatirwa pamwe unoinga wakaberekeswa mhepo kubva kumusha atofanira kumboenda saka hanzi vakadya mari here vanhu kumusha hanzi vakadya kokufara ikoko uh-huh. vakafara ungazoti ndovaya vaishuvira zvakashata pamusoro pangu ndozvazvinoitambira ndozvazvinoita tongotenda mwari kuti at least chimwe chikamu chekuti munhu akuremekedza yagara nemakupisira ichadarika eh, zvodadisa mm, eh, azvofadza

Chii futi? Ah, upenyu hausi fair. Taura ukunonoka. Baby, what's wrong? Basa rapera baby.

takatanga kumusha iyeye ida kuti ipedziswe ana tina mainini panapa vana vada kuenda kuzvikoro nekunga zvikonorwa chimwe nechimwe chine nguva yacho handiti maybe mwari vakubvisa pabasa iroro vachida kukupa rimwe basa hombe because vafona kuti nemhuri yako yakura mukatoita stress nhai murume wangu kutosora kuita stress aiwa kanditi chezva unondipa stress handiti ini ndiri kuenda kubasa handiti ehe ngatitambire vindo zvavako tinoita zviripo for for now handiti tese uchafa nestress inini ndiripo ah, unoona bebi chinhu chanyanya kundinetsa

takawirirana tiri two kuti tiende kunobvisa handiti zvekuti kuidzosera kana kusaidzosera hazvina kana problem isituation yavapo handiti saka ungatoita stress yekutoita soita zvomba musoro naive atibebiona izvozvo zvipi nhumbu iri kukura ndiri kushanda ndiri kushanda maina handiti ndiri kushanda tinobatsirana and hazvimsototi maybe pamwe mangwana unogona kutomuka watoona basa rine mari kudarika iro rirawo kuchekana dziri mhepo mhepo dzei wai uchingodana mhepo pasina mhepo patoona kabhebhu ngatichota paunoroora eh. nhengo yabata eh. basa rongomwa ronzi rapera saka ungoida kuti zvitirwe ani ungoida kuti zvitirwe ani wepo ngoita kuti zvitirwa ndingana zvingasaitirwa isusu at least thank god kuti inini ndinotombouya nesomething munomba eh. ndizvazvo mai mwana but ah, inini azvi zvinondiitira zvakanaka ini kana bebi don't worry handi out ndimbono refresh or refresh ndichikutengera something ndine kana appetite here nandina kana nzara hauna kana nzara ko ice cream anyway it's fine